Onuň adyna Galaktika ady goýulýar. Oýunçyň özi bolsa bu ýyldyz statusdan çekinenok. Ronaldoda tutuş dünýäde millionlar muşdaklary bar, ýöne ýetik derejede hem heýterleri bar. Nähili bolsa-da, oňa bolsa üns hemmeler tarapdan tutuş çekilýär. Biz bolsa öz gezegimizde türkmen dilinde ses ýazgysyny geçirip, öz ene dilimizde maglumat diňlemek mümkinçiligine Mixshow ýutub kanalyna öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Kristian Ronaldo nähili ýaşaýar we nirä öz millionlaryny sowýar? Kristian Ronaldo Duş Santuş Awiero bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylyň bäşinji fewralynda Portugaliýanyň Funşal diýen şäherinde Madeira diýen ostrowda ene-din bolýar. Ol bagban maşgalasy Awieronyň dördünji çagasy bolup dogulýar. Ronaldo onuň ikinji ady bolup, ol ady öz kakasy Amerikanyň kyrkynjy prezidentine bagş edip, şol ady goýýar. Ronalduň maşgalasy kiçiräk ýönekeý jaýda ýaşap, onuň bir otagynda ähli dört çagasy paýlaşyp ýaşaýar. Ronaldu uýalary we erkek dogany hemme zadyny bolar ýaly üpjün etmek üçin ejesi-kakasy gije-gündiz işleýär. Ýöne wagtyň geçmegi bilen Ronalduň kakasy kän spirtli içgileri içip, ýagdaýy kynlaşdyryp, hatda Ronaldaň dünýä gelmegine-de päsgel bolar derejede bolýar. Kynçylykdan ejesi abort etjek bolýar, ýöne lukmanlar tarapyndan rugsat berilmeýär. Ronaldo kakasyna alkogol içgini taşlamak üçin elinden gelençe kömek etjek bolýar, ýöne iki müň bäşinji ýylda kakasy ýogalýar. Ugo diýen erkek dogany hem alkogol we narkotik endiginden bejergi alýar we ýeňip geçýär, ol-da Ronaldoň on alty ýaşyndan başlap finans kömegi bilen. Futbolçy çaga wagty kakasy bilen hatda ýönekeý oturyp gürleşmegem kyn bolanyny boýnuna alýar. Sebäbi kakasy günde içgili bolanyndan. Ýöne edil kakasy çagajyk Ronaldo indi ýöräp başlanda futbol pökgisini sowgat berýär. We Andarina diýen futbol toparyna sekiz ýaşyndaka ogluny getirýär. We şol topardada kakasy menejer bolup işläp ogluna günde gatnap göz gulak togalýar. Birinji günde Ronaldo hem oglanlardan öz aýratynlygynyň barlygyny görkezýär. Haýran galdyryjy pökgini özünde saklaýşy, beýik tizligi hem-de diňe utmak niýeti bilen. Oýunlarda utulsa her gezek Ronaldo aglaýardy we şondan kemsidiji aglaýjy diýen at goýlupdy. On ýaşynda Ka öňdebaryjy Nasional toparynda çykyş edip başlaýar. O taýda çalt ýyldyz bolup, Abilinýa, perewod edenimizde Ary diýen at goýulýar. Ronaldon gowy ösüp, özüni görkezip başlandan, Sporting topary muny göz gyzdyryp, ýigrimi iki müň bäş ýüz ýewra satyn alýar. Ronaldo paýtagtda futbol internatynda ýeke özi ýaşaýardy. Maşgalasyny bolsa üç aýda bir gezek görýärdi. Öýündäkileri göresi gelýärdi. Madeira bilen paýtagt Lissabon dilinde başgaça aksent bolanyndan özüniň gürleýşinden üstünden gülýänlerine-de çydaýardy. Telefonda ejesi bilen gürleşende aglap, meni äkidiň bärden diýýärdi. Ýöne futbol oýnamaga uly höwesi bolandan çydap, bu kynçylyklary ýeňip geçýär. Käwagt öz ýanýoldaşlary bilen pul ýetmezçiliginden goňşy Makdonalds-a baryp, galan iýmitleri soraýardy. Haçan-da Ronaldo baýandan soň, şol Makdonalds-da nahar beren işgärleri gözledi. Mekdepde gowy bahalar bilen okaýardy. Hemme sapaklardan gowy görýärdi. Ýöne iňlis dilini halanokdy. On dört ýaşynda bir mugallyma bir gahar-gazapda oturgyç zyňýar we ony mekdepden okuwçy hataryndan çykarýarlar. Ronaldo soň näme sebäpden beýle hereket edenini şeýdip düşündirdi. Ol mugallym meni umuman hormat goýmaýar, diňe üstümden gülüp meni kemsidýär diýdi. Şondan soň ejesiniň maslahaty bilen diňe futbolda bar ünsüni berdi. Sporting tälimçisi Ronaldo trenirowkadan soň aýagyna agyr agram goýup, umumy ýaşaýyş jaýyna ylgap gidenini hem ýatlaýar. Swiftofor gyzyl ýananda durup, onsoň maşynlar bilen bile deň ylgajak bolýanyny hem belläp geçýär. Gof fiziki ýagdaýda bolsa-da gijelerine trenažor zalynda daş göterip meşgurlanýar. Haçanda on bäş ýaşy bolanda bir oýunda eýýäm altynjy minudynda demi gysylyp oýunçy çalyşmagyny soraýar. Şonda lukmanlar ýüregiň tiz urmagy bilen bagly bir kemçilik tapýar we hirurgiýaly kömek bilen operasiýa etmegiň zerurlygyny aýdýar. Operasiýadan soň akademiýa eýýäm bir günden dolanýar. Birnäçe günden soň trenirowka başlaýar, ýöne oýunlara üç aýdan soň dolanýar. Operasiýa ýaş oýunçynyň oýnaýşyna päsgel bermedi. On alty ýaşynda Sportingiň taryhynda bir ýylyň dowamynda Sportingiň ähli toparlarynda çykyş edýär. Bu diýdigim Sportingiň toparynda ýaş, çagalar, ýetginjekler we uly toparda bir ýylyň dowamynda çykyş etmekligi. Iki müň birinji ýylyň awgustynda Ronaldu birinji professional şertnama dört ýyl möhleti we iki müň ýewro aýlygy bilen şertnama gol çekýär. Iki müň ikinji ýylyň awgustynda Ronaldu ilkinji professional kubogy we Superkubok Portugaliýa galdyrýar, ýöne finaldaky oýunda gatnaşyp bilmeýär. Güýzde bolsa on ýedi ýaşynda Sportingiň taryhynda iň ýaş ilkinji gol uranlaryň hataryna girýär. Iki müň üçünji ýylda ýaş oglan Jordana diýen kärdeşiniň jigisi bilen söýüşip başlaýar, ýöne olaryň aragatnaşygy birnäçe aý dowam edýär. Ýaşuwanlary Ronaldoň Lissabondan gitmegi sebäp bolýar. Talant oýunçyny köp top toparlar gyzyklanýar. Olaryň arasynda Barselona, Milan, Çelsi, Real, Arsenal we Liwerpul. Ýöne ol Mançester Ýunaýtede on iki million iki ýüz kyrk müň sterlinge düşýär, takmynan, on bäş million ýewro. Hem-de bir ýylyň dowamynda aýlyk haky iki million ýewro bilen. Mançester Ýunaýtda geçende iki müň üçünji ýylyň on ikinji awgustynda yglan edilýär we birnäçe günden ýigriminji awgustda on sekiz ýaşly Ronaldu ilkinji gezek milli ýygyndysynyň adynyň Gazagystan bilen oýnanan oýunda ilkinji oýnuny oýnaýar. Oýnuň ilkinji minudyndan başlap futbolçy kärdeşleriň arasynda tapawutlanypdy we şondan soň her hili fintler edýärdi. Başga bir portugaliýa futbolçynyň aýtmagyna görä, Ronaldoň edýän fintlerini başga kärdeşleriniň gizlin trenirowka edýänleri hem anyklandy we öz arasynda Altyn topyň eýesi bolup biler diýip gürrüňdeşlik edýärdiler. Mançesterde Ronaldoň reňkli saçy hem-de Versaçe bolan söýgüsini köp adam kabul etmedi. Ýöne baş tälimçi Aleks Ferguson uly goldaw berýär. We ýedinji nomeri hem Ronaldo, Aleks Ferguson berýär, ýöne futbolçyň özi Sportingde oýnan şol ýigrimi sekizinji nomerde oýnajakdy. Birinji goluny Mançester üçin bolsa birinji noýabrda ştrafnoýdan urýar. Ýöne dowamly ösüş bolmady. Ol diňe oýnuň ikinji taýmynda diňe oýunçylaryň çalyşmagy bilen meýdança çykýardy. Ýigrimi dokuz oýunda bolsa bary-ýogy dört gol hem-de dört assist edýär. Möwsümi bolsa ýeňiş goly bilen Kubok Angliýaň finalynda urýar we ilkinji kubogyny Mançesterde gazanýar. Angliýa göçüp, Ronaldo portugaliýaly model Karina Ferra bilen söýüşip başlaýar. Olaryň aragatnaşygy üç ýyl dowam edýär. Indiki iki möwsümde Ronaldo entegem az gol urýar. Oýunçyň ýene bir kemçilikleriniň biri simulýant diýen ada mynasyp bolýar. Soňra Aleks Ferguson trenirowkada wagty Ronalda ýyksalar üns bermedik bolýar. Ony ýykýardylar ýöne jürrük ses eşidilmeýärdi we Ronalda haýran galyp meýdançada oturyp şokdady. Oýunçyň täzeden terbiýelenmegi gaty agyr gidýärdi, ýöne şonda-da Fergusonyň pikiri işledi we birnäçe wagtdyr futbolçy şul kemçilikden öz oýnunda gutuldy. Şol wagtyň içinde bolsa Ronaldo öz milli ýygyndysynda stabilny gol urýardy. Şol sanda iki müň dördünji ýylyň oktýabrynda Russiýa bilen oýnalan oýunda portugaliýaly oýunçylar Russiýany ýedi bir hasaby bilen utdy. Ronaldo-da dubl etdi. Oňa çenli bolsa öz watandaşlaryny finalda özüni söýdürdi. Ýewropanyň çempionatynda finalda Portugaliýa Gresiýa bilen oýnaýar. Şol oýunda utulýar. Şonda-da portugaliýaly oýunçy çydap bilmän göz ýaşyny dökýär. Portugaliýanyň futbol janköýerleri şonda futbolçy brilliantly gulakhalkasy bilen adaty oglanlygyna göz ýetirdiler. Iki müň bäşinji ýylda Russiýa bilen oýnaljak indiki oýunda bolsa Ronaldo ajy habar gelýär. Ronaldoň kakasynyň ýogalanlygyny eşitýär. Bir aýdan bolsa bir gyzyň zorlanandygy şübhä edilýär we subutnamaň azlygyndan girewde goýberilip, günäsizligi tassyklanylýar. Britaniýanyň tanymal gazetiniň aýtmagyna görä, gyzyň özi gowy däl bolýar, oň maksady Ronaldony köp mukdarda pula düşürmegi hem-de öz adyny hapalamak üçin. Esasanam şol döwür portugaliýaly oýunçynyň durmuşy ýaş bolansoň doýgun bolýar. Şol döwür Ronaldony köp model, tele alyp baryjylar hem-de aktrisa bilen sanawyny doldurýardy. Iki müň altynjy ýylyň başynda Ronaldo Mançester bilen bilelikde Futbol ligasyny utýar. Tomusda bolsa milli ýygyndysy bilen dünýä çempionatynda oýnaýar. Bir dört finalda Portugaliýa Angliýa bilen duşýar. Şol oýunda Ronaldo bilen onuň bir toparda çykyş edýän hüjümçi Runi bilen düşünişmezlik bolýar. Oýunda Runi oýnuň düzgünini pozýar, Ronaldo bolsa aktiwny oýunçyň jeza almagyny sudýadan soraýar we Runiň gyzyl kart almagy bilen Runi oýny terk edýär. Düşünişmezlikde bolan oýunçylar bolsa öz arasynda derrew düşünişýärler we ýatdan çykarýar. Ýöne Angliýanyň janköýerleri köp wagt halaman oýunlarda Ronaldony ses etýärler. Indiki möwsüm iki müň altynjy, iki müň ýedinji ýyllar Angliýanyň çempionaty Mançester üçin şowly bolýar. Ronaldonyň umuman Mançestere uran gollaryň sanawy bolsa ellä ýetýär we topar Ronaldo bilen oýunçyň aýlygyny hepdede bir ýüz ýigrimi müň sterlinge göterip täze şertnama baglanyşýar. Iki müň ýedinji, iki müň sekizinji ýyldaky möwsümde umuman Mançesterde kyrk iki gol urýar we oýunçyň karýerasynda uly üstünlik bolýar, ol gollaryň içinde iň esasy gazanan üstünligi birinji hem-de ýeke-täk bolan Mançesterde hitrigi, Angliýanyň iň gowy hüjümçisi diýen at we Çempionlar ligasy Altyn butsy, topar bilen gazanan üstünligi bolsa Angliýanyň çempiony hem-de Çempionlar ligasyny gazanmaklygy boldy. Şol döwür Ronaldoň söýüşýän gyzlary yzy duranokdy. Şolaryň arasynda Peris Hilton hem bardy. Sportsmene ýene Marina Şarapowa hem-de Kim Kardaşýan bilen arasynda bir zat bardygyny hem žurnalistler ýazypdy. Indiki möwsüm iki müň sekiz, iki müň dokuzynjy ýyl sportsmen şikes alyp başlaýar, ýöne eýýäm noýabrda özüniň ýüzünji hem-de bir ýüz birinji goluny urýar. Şondan soň apylyzy toparlarda gol urmadyk bir toparam galmaýar. Möwsümiň jeminde Ronaldo üçünji portugaliýaly futbolçy bolup, Altyn topy gazanýar. Eýýäm Ýewropanyň iň güýçli futbolçysy bolup toparlaryň arasynda dünýä çempiony bolýar. Soňra FIFA-nyň adyndan ýylyň oýunçysy diýlen ada mynasyp bolýar. Möwsümi ýigrimi alty goly bilen tamamlaýar, üç gezek Angliýanyň çempiony bolup we iki gezek Futbol ligasynyň ýeňijisi bolup, Soňra iýul aýynda Mançester Ýunaýtediň Ronaldoň başga topara geçmekligi barada Real Madridden teklibini kabul edýär we transfer segsen million funt sterlinge Madride geçýär, takmynan, dogsan dört million ýewro, we şunluk bilen futbol taryhynda iň gymmat transfer diýip yglan edilýär. Futbolçyň özi bolsa on bir milliondan on üç million ýewro aýlyk haky alynjakdygy aýdylypdy, otstupnoý bolsa, milliard ýewro bolupdy. Madridde ýedinji belgi Raul çykyş edýänligi sebäpli, Ronaldu dokuzynjy belgide çykyş edip başlaýar. Birinji möwsümde Ronaldu otuz üç gezek pökgini tora salýar we iň gowy bombardir bolýar. Şol döwür oýunçy russiýaly model Irina Şeýk bilen söýüşýärdi. Olar Giorgio Armaniýany reklama etmek üçin ýazgysynda tanyşýar we Kristiano Irina Şeýk tarapyndan özüne ünsi bolmanyny görüp geň galyp, çykdy. Soňra az tagalla etmedi we kynçylyk bilen modeliň razylygyny gazandy we bu aragatnaşyk dünýäde iň köp gürrüň edilýänleriň hataryna giripdi. Köp adamlar aragatnaşygy şeýle dogoworny diýip hasaplaýardylar. Ýöne näme bolsa-da Irina bilen Ronaldu bäş ýyl söýüşdiler. Iki ýaş juwanlaryň aýrylmagy bolsa modeliň aýtmagyna görä oýunçy her wagt ikilik edýänligi bilen baglydygyny aýtdy. Dünýä çempionatynda Ronaldu öz milli ýygyndysy bilen Kapitan Bandajy bilen meýdança çykýar. Bir sekiz finalda bolsa portugaliýaly oýunçylar geljekki dünýä çempiony Ispaniýa bilen duşýar we mundialy terk edýär. Şol wagt Ronaldo milli ýygydysy bilen ýörkä, onuň ogly Kristiano Ronaldo kiçi dünýä inýär. Ejesiniň kimligi bolsa aýdylmaýar. Ronaldoň aýtmagyna görä bolsa, surrogat ene bolan aýalyň özi köpçülikleýin habarlardan gaçýar. Çä. Umuman aýtmyşlara görä, Ronaldaň oglunyň ejesi Floridandygy aýdylýar. Onuň surrogat eje bolandygy hem-de kimliginiň bildirmezligi üçin birnäçe çeşmeleriň esasynda takmynan on iki milliondan ýigrimi million ýewro aralygynda aýdylýar. Raul Madridden terk edeninden soň bolsa Kristiano ýedinji belgä dolanýar we iki müň onunjy, iki müň on birinji ýyllaryň jeminde kyrk goly bilen ikinji Altyn Butsyny alýar. Ýeke-täk gazanan üstünligi bolsa şo möwsüm Kubok Ispaniýany gazanýar. Iki müň on birinji ýylyň sentýabr aýynda bolsa Ronaldaň güýjüni barlamak diýen telefilm ýaýlymda görkezilýär. O filmde sportsmen her hili testlerden geçýär, şonda NBA-nyň ortaça basketbolçysyndan futbolçynyň ýokaryk beýik bökýänligi hem anyklanýar. we pokgeni depen urgusy bir ýüz ýigrimi dokuz kilometr çasda gidýänligi hem anyklanýar. Belläp geçsek, iki müň on dördünji ýylyň bir oýnunda Ronaldoň tora salan pokgesi bir ýüz otuz iki kilometr çasda gidenligi hem anyklanýar. Iki müň on birinji iki müň on ikinji ýyl möwsümde bolsa Ronaldo üçin iň bir üstünlikli möwsümleriň biri boldy. Şol möwsümde umuman altmyş gol. her çempionatlarda urýar. Möwsümiň jeminde bolsa Madrid bilen ilkinji Ispaniýanyň çempiony diýen ada mynasyp bolýar. Ýewro iki müň on ikide bolsa üç sany tapawutlanan gol hasaplanýar. Şunluk bilen, milli ýygyndysynyň bäş iň uly turnirde her turnirde gol salyp gelýänligi bilen rekord goýýar. Ýewro iki müň dört, iki müň sekiz, iki müň on iki we dünýä çempionaty iki müň alty we iki müň onunjy ýyllar. Iki müň on ikinji, iki müň on üçünji ýyldaky möwsümde bolsa Ronaldo elli bäş gol urýar. Olaryň içinde on iki sanysy bolsa Çempionlar ligasynda urup turniriň iň köp gol uran bombardiriniň adyna eýe bolýar. Indiki möwsümiň başynda bolsa Ronaldu täze bäş ýyllyk şertnama Real Madrid bilen baglanyşýar. Iki müň on üçünji ýyl Ronaldu öz aktiwinde altmyş dokuz goly bilen gutarýar. Ol netije hem iň beýik netije diýip hasaplanýar we ikinji sapar karýerasynda Altyn topyň ýeňişçisi diýip yglan edilýär. Şol döwür hem öz ata watanynda Madeýrada dekabr aýynda Kristiano Ronaldu diýen muzeý açylýar. O taýda Ronalduň suratlary, wideosy, laskow figurasy, we ähli gazanan baýraklary ýerleşdirilen. Iki müň on dördünji ýylyň ýazynda bolsa Ronaldo Madrid bilen bilelikde ikinji gezek Çempionlar ligasyny gazanýar. Möwsümiň soňunda bolsa Ispaniýaň iň gowy oýunçysy hem-de iň owadan goluň awtory ada mynasyp bolýar. Forbes çeşmesi bolsa ýetmiş üç million dollar girdejisi bilen oýunçyny iň gymmat aýlyk haky bilen dünýäde ýeke-täk futbolçy diýen adyny goýýar. Şol ýylda Kristiano Ronaldo Tutuş dünýäde onuň aýagynyň astynda diýen dokumentalny film hem çykýar. Bir ýyldan soň iki müň on bäşinji ýylyň noýabrynyň on bäşinde Ronaldo diýen başga dokumental film çykýar. O taýda Ronaldaň milli ýygyndysy bilen üstünlik gazanyp bilmän utulyşlaryna bagyş edilýär. Ronaldo şol filmde iki müň on dördünji ýyldaky dünýä çempionatynda trawmaly bolanyny ýatlap, şol çempionada gitmeli däldim diýip belleýär. Bolmasa şol çempionatda dört gezek pökgini tora salýar. Iki müň on dört, iki müň on bäşinji ýyllaryň dowamynda bolsa Ronaldo täze hususy rekordyny goýup, altmyş bir goly bilen dördünji Altyn butusyny gazanýar hem-de bir oýunda bäş gol urup, ilkinji sapar pentatrik edýär. Şonda-da portugaliýaly uçanlaryň adyndan Galaktika Kristian Ronaldo diýip at goýulýar. Soňra ol adam Kri ýedi diýen gysga at alýar. Madridde ýedinji möwsüminiň başynda bolsa Ronaldo Real Madridiň taryhynda iň köp gol uran bombardir diýen ada eýe bolýar we Liga çempiony ýene-de utýar. Ýa, hem-de ikinji sapar Ýewropada iň gowy oýunçy diýen ada mynasyp bolýar. Öňki möwsümdäki ýaly Ýewro iki müň on altynjy ýylda-da Ronaldo çempionata şikes bilen gelýär. Ýöne ähli oýunlarda çykyş edip, üç gol tora urýar. Fransiýanyň garşysyna oýnalan final oýunda bolsa gynançly epizod bolýar, birinji taýmda şikes alyp, aglap, ony nosilkada alyp gidýärler. Ýöne meýdançaň daşynda Ronaldo däliräp öz kärdeşlerine gowy podderžka edýär we ikinji tälimçiň roluna girýär. Portugaliýa netijede bolsa utýar, Ronaldo bolsa birinji bolup Ýewro kubogyny galdyrýar. We şol üstünlikden soň Portugaliýanyň Madera adasynyň hökümeti göni howa menziliň adyna Kristiano Ronaldo diýip adyny üýtgedýär. Iki müň on altynjy, iki müň on ýedinji ýyldaky möwsümiň başyndaky oýunlarda bolsa Ronaldo nälaç gatnaşyp bilmeýär, sebäbi şol şikesden soň wasstanowleniýa alyp ýöräninden. Ýöne dekabr aýynda eýýäm toparlaryň arasynda dünýä çempiony kubogyny utýar, we dördünji gezek Altyn topy alýar. Möwsüm bolsa Ispaniýanyň çempiony hem-de ýene-de Liga çempionunyň ýeňijisi ady bilen gutarýar. Şunluk bilen hem portugaliýaly ýyldyz rekord üstüne rekord goýýar, ýüz gol Ýewrokubokda hem-de birinji we ýeke-täk oýunçy Liga çempionlar finalynda üç gezek gol uranlaryň hatarynda. Iki müň on ýedinji ýylyň iýunynda Ronaldonyň surrogat enedenn eki çagasy Mateo we Ýewa dünýä inýär. Öz çagalaryny görmek üçin Portugaliýa milli ýygyndysy Kubok Konfederasiýadan oýunçyny boşadýar. Futbolçy şol wagt eýýäm Jorjina Rodriges diýen gyz bilen söýüşýär. Ol gyz bilenem iki müň on altynjy ýylda moda festiwalynda tanyşýar. O taýda Jorjina Gucci firmanyň adaty satyjysy bolýar. Jorjinanyň aýtmagyna görä, şol wagt ikimiziň aramyzda bir bakyşda söýgi boldy diýip belleýär. Iki müň on ýedinji ýylyň noýabrynda bolsa Ronaldo Jorjina ýene bir gyzyny Alana Martinany dünýä indirýär. Ýakyn wagtlarda Men Jorjina diýen dokument filmi hem çykýar. Ol filmde hem Ronaldo bilen tanşanlygy barada gidýänligini Netflix kinokompaniýasy habar berýär. Iýul aýynda on bäş million ýewro Ronaldoň nalog tölemäň kanuny bozanlygy barada Ispaniýa hökümeti tarapyndan iş goýulýar. we on dokuz million ýewro jerime tölemeli bolýar. Ýöne oýunçy şol üstüne düşen jenaýat barada boýnuna almaýar, ýöne soňunda boýnuna alyp, jerimäni on alty million sekiz ýüz ýewro düşürip, adwokat üsti bilen töleýär. Iki müň on ýedinji ýylyň dekabrynda Ronaldo Parižde bäşinji altyn pökgüsini gazanýar. Şol ýylam Forbes çeşmesiniň aýtmagyna görä, Ýylyň dowamynda togsan üç million ýewro girdejisi bilen iň köp gazanýan ýeke-täk sportsmen diýip yglan edilýär. Onuň içinden elli sekiz milliony, aýlyk haky, otuz bäş milliony bolsa reklamalardan girýän girdejisi. Aýlyk haky bolsa ondanam köp bolardy, ady aýdylmadyk hytaý topary Ronaldo üçin üç ýüz on ýedi million dollar reala tölejek bolup, Ronaldaň özüne bolsa aýlyk haky bir ýüz bäş million ýylyň dowamynda tölejekligi aýdyldy, ýöne oýunçyň özi etmedi. Iki müň on sekizinji ýylyň üçünji aprelinde Liga Çempionda bir dört finalda Ronaldu myhmançylykda Ýuwentusa dubl salýar. Ikinji goluny effektny çerzsibä urýar, Italiýanyň janköýerleri bolsa şo pursatda şonda baýramçylyk edýän Ronalda çapak çalyp, şowhun edýär. Ronaldo bolsa öz minnetdarlygyny bildirip elini ýokaryk galdyrýar. Şunluk bilen, Ronaldonyň şu goly indiki ýyllardaky karýerasyna täsiri uly boldy. Bäşinji gezek Çempionlar ligasyny gazanyp we milli ýygyndysy bilen oýnalan dünýä çempionatyndan soň Ronaldo Ýuwentusa dört ýyllyk şertnama bilen transfer bolýar. Transfer Ýuwentus üçin bir ýüz on iki million ýewro düşýär we şunluk bilen otuz ýaşdan geçenleriň arasynda iň gymmat transferleriň sanawyna girýär. Ýyllyk aýlyk haky bolsa otuz million ýewro bolýar. Çeşmeleriň aýtmagyna görä, Ýuwentus bäş ýüz ýigrimi müň Ronaldoň ady bilen futbolka satýar. altmyş iki million bäş ýüz dollar möçberi bilen satylýandygyny belläp geçsek bolýar. Ýöne aslyýetinde elli bäş müň ekzemplýar futbolkasy satylýar. Ýöne bulam az san däl diýip bellesek bolýar dostlar. Iki müň on sekizinji ýylda amerikaly model Ketrin Maýorga iki müň dokuzynjy ýylda futbolçy tarapyndan zorlandym diýip polisiýa habar berýär. Şol wagt model medisinaly şaýatlygy geçýär, ýöne Ronaldoň adwokatlary şol wagt modele Üç ýüz ýetmiş bäş müň dollar töläp, bu işi ýapýarlar. On ýyldan soň ýene iki gyz şun ýaly sebäp bilen kemsilenligini aýdýarlar we içeri işler polisiýalary tarapyndan bu işi täzeden derňelip başlaýar. Ýöne Las-Wegasyň polisiýalary netijede subutnamaň ýoklugyny, Ronaldoň günäsiniň ýoklugyny habar berýär. Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýanwarynda Ronaldo Ýuwentus bilen ilkinji sapar Superkubok Italiýany gazanýar. Onuň ýeke-täk uran goly finalda ýeňiş getirýär. Ondan soň Serie A-nyň çempiony bolýar we milli ýygyndysy bilen Liga Nasion hem utýar. Şol ýyl sportsmen bir ýüz bäş milliondan bir ýüz on million dollar aralygynda girdejisi bolýar. Iki müň ýigriminji ýylda bolsa ol bir milliard dollar tutuş karýerasynda gazanandygy hem aýdylýar. Spesialistleriň aýtmagyna görä, alty ýüz elli million aýlyk haky, üç ýüz elli million dollar bolsa reklamanyň hasabyna gazanan girdejisi. ýetişdi. Iki müň on dokuzynjy, iki müň ýigriminji ýyllar Ýuwentus ýene-de Italiýanyň çempiony bolýar. Indiki möwsümiň başynda bolsa Ronaldo koronawirusy başyndan geçirýär. Soň keselden açylandan soň toparynda umuman otuz alty gol salýar. Täze möwsümde portugaliýaly ýyldyzyň topardan gitjekligi barada köp gürrüňler bolup geçýär we Allegriň ýolbaşçylygynda Ronaldo goşmaça oýunçylaryň hatarynda oýnaman diňe zapasda oturyp başlaýar we netijede aýdylýan gep-gürrüňler çyn bolup çykýar. Ronaldo ýigrimi ýedinji awgustda öz öýüne Mançestere dolanýar. Çeşmeleriň aýtmagyna görä, Mançester Ýunaýted Mançester Siti bilen transfer bolman üzülenden soň oýna goşulandygyny aýdýarlar. Transferiň mukdary bolsa on bäş million ýewro we sekiz million ýewro bonus hökmünde. Britaniýanyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä, portugaliýaly futbolçy topar bilen iki ýyllyk şertnama baglanyşýar we ýyllyk aýlyk haky hem ýigrimi dokuz million bir ýüz müň ýewro bilen. Angliýada Ronaldo özüniň adaty ýedinji belgisinde çykyş eder. Şonuň üçin hem Edison Kawani ýedinji belgisini ýigrimi birinji belgisine çalyşýar. Birinji sentýabrda Ronaldu Irlandiýa bilen oýnalan duşuşykda dubl edip ýene-de taryhy rekordy goýýar. Bu rekord milli gyndysnyň adyndan iň köp gol uranlaryň hatarynda bir ýüz on bir goly bilen. Iki müň ýigriminji ýylyň dowamynda Ronaldu bir ýüz ýigrimi million dollar gazanýar. Takmynan ýetmiş million aýlyk haky, Elli million reklamaň hasabyna. Futbolçyň umuman ýagdaýy bäş ýüz million dollardalygy aýdylýar. Ähli reklama partnýorlaryň arasynda Ronaldoň Nike bilen esasy aragatnaşygy bar. Bu sport firma ilkinji gezek ýeke-täk sportsmen bilen şertnama baglanyşýar. Ol şertnama hem Ronaldoň on sekiz ýaşyndan bäri güýçde. Iki müň on altynjy ýylda bolsa, ýyllyk ýigrimi iki million bäş ýüz müň ýewro tölegi bilen ömürlik şertnama baglanyşýar. Futbolçyda iň gymmat reklama tutuş Instagramdadyr. Onuň bir goýan posty bir million alty ýüz müň dollar. Ondan başga-da Şampun Klearda, Tag Hoer diýen sagatda, Emirates, KFC, Coca-Cola, Armani Jeans we başgalarda reklama edýär. Sportsmende özüniň hususy K-Red diýen brendi bar. Ol brend geýim-gejim, duhy, aýakgap, ondan başga-da oteller, restoranlar, gije klublary, fitnes-sentrler, býuti-salon we hususy awialiniýasy bar. Sportsmen uly brendleri gowy görýär we egin-eşik üçin aýda on müň dollar söwda etýär. Başga köp mukdarda edýän çykdajysy maşynlar. Olaryň sany ýigrimiden ybarat, ýöne hakyky sanyny Ronaldaň özi hem bilmeýär. Kolleksiýanyň içinde bolsa McLaren Senna, Ferrari F dört ýüz otuz, Bäş ýüz togsan dokuz JTO, bäş ýüz togsan dokuz JTB, oň bir görnüşini bolsa iki günden awariýada weýran edýär, ýöne derrew ýene-de täzesini satyn alýar. Lamborghini Aventador, Kionic Zig CCX on bir, Porsche dokuz ýüz on bir Carrera we Cayenne Turbo, Maserati Grand Cabrio, BMW M alty, Aston Martin Dibit dokuz, Bentley Continental we Rolls-Royce Phantom. Ondan başga-da toparlaýyn sponsorlaryň adyna berlen sowgat awjy maşynlar hem bar. Sportsmeniň awtoparkynda üç sany hem Bugatti bar, Veyron, Chiron we täze Cindo Dieci. Köp aýtmyşlara görä, sportsmende ýeke-täk Laviatura diýen Bugattiň görnüşi hem bar diýip aýtýarlar, ýöne ol ýalan bolup çykdy. Rus dilini bilýän bolsaňyz Mikşow kanalynda Ronaldo bilen Messiniň awtoparkyny deňeýärler şo wideony geçip görüp bilersiňiz. Wideonyň ssylkasyny bolsa aşakda bellejek. Sportsmeniň ondan başgada on dokuz million ýewrolyk samolýody bar hem-de Afrika diýen hususy ýahtasy bar. Şol sanda Ronaldo blagotwornyý işler hem alyp barýar. Onuň edýän kömekleri on million ýewrodan aşdy. Ol belli bir mukdarda betbagtçylykda şikes alan çagajyklara-da kömek etdi. Öz altyn topuny we altyn butusyny satyp hem blagotorny aksiýalarda hem gatnaşdy. 2014-nji ýylda bir maşgala Ronaldo haýyş edip ýüz tutýar. Ol maşgalaň on aýlyk çagasy agyr kesel bolýar. Şonda Ronaldo çagajyň operasiýasyny hem kurs reabilitasiýasyny töleýär. Ýene-de ondan başga-da sportsmen gan tabşyryjy donor hökmünde hem gatnaşýar. We şol ýagdaýam Ronaldoda taturowka ýokdur, şol hem donor bolmak üçin päsgel berýär. Angliýa göçüp gelenden soň, Ronaldo kiçiräk köşkde, ýedi spalny we ýokary tehnologiýaly fitnes kompleksli jaýda ýerleşdi. Öňräk Ronaldoda Angliýada dört million dollarlyk hem jaýy bardy, otaýda bäş spalny, naharhana, kuhnýa, Öz basseýni bilen. Ýöne Ronaldu Madride geçenden soň, ilki başda kireýine berip, soňra satýar. Turinde bolsa Ronalduda alty spalnaly willa we şähere bolan panoramaly widi bardy. Onuň geçelgesi hususy gözegçiligiň garamagynda geçilýän ýollary bilen. Ondan başga-da Ronalduda sekiz ýüz kwadratny metrli ýedi sany spalnaly jaýy hem Madridde bardy. Bu jaý hem Ronalduň özüniň islegine görä gurlan jaý. O taýda täze döwürli sport zaly ylgaýan begowoý doružkasy bilen we hususy futbol meýdançasy bilen gurlan. Birnäçe basseýn hem-de spa zonasy hem bar. Bu köşk Ronaldu üçin ýedi million bir ýüz müň dollara düşüpdi, soň bolsa alty ýarym million dollara satlyga çykardy. Lissabonda portugaliýaly sportsmeniň adynda iň bir gymmat kwartira jaýynyň barlygy hem aýdylýar. Onuň bahasy bolsa ýedi million iki ýüz müň ýewro mukdarda. Iki ýüz segsen kwadrat metrli jaýda uly myhman jaýy, Üç uly spaýly otag, trenažýor zaly, barbekýu we peýzaž basseyni bilen. Ýene-de Madeirada ýedi etažly bina gurýar. Ol köşgüň dört etažy ýeriň aşagynda. Bu proýektiň çykdaýjysy takmynan on million dollar çykandygy aýdylýar. Aýdyp geçsek, iki müň ýigriminji ýylyň oktýabrynda edil şu jaýa ogrular girip, içindäki gymmat serişdeleri ogurlanýar. Futbolçyda ýene-de Amerikada Nýu-Ýork şäheriniň Trump Tower binasynda üç spalnyly jaýy hem bar. Ol jaýyň bahasy bolsa on sekiz ýarym million dollara deňelýär we şol jaýy indi sekiz million arzan edip bolsa-da satjak bolýar. Iki müň ýigrimi nji ýylda Mardelde bir ýarym million ýewroa ýene bir jaý satyn alýar. Deňize bolan widi bilen şol jaýyň gap Londonda, oň goňşusy bolup bolsa UFC-niň boýaçysy Makgregor hem ýaşaýar. Bir wagt Ronaldo hemmelere onuň baý, owadan hem beýik futbolçydygyny adamlaryň görüp bilmeýänini sebäbi şondan diýip aýtdy. Ýöne onuň ejesi diňe bir zady öwredipdir. Başgalara üns bermän diňe özi bilen bolmagy. A siz Ronalda nähili garaýaňyz? Wideony halan bolsaňyz laýk basyň we köp gyzykly wideolary sypdyrmazlyk üçin agza boluň.